Үтүө күннэн күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр сэргэ сиэргэ-туомҥа суолтатын, үөскээһинин уонна көрүҥнэрин туһунан кэпсэтиэхпит. Саха киһитин өйдөбүлүнэн бу сэргэ диэн үрүҥ аар тойон тайаҕа буолар. Дьиэ-уот тэлгэһэ уонна сиэргэ-туомҥа туттуллар сэргэлэр диэн көрүҥнэргэ арахсар. Бүлүү сахаларын өйдөбүлүнэн бу сэргэ соҕурулуу-илин диэки иҥнэри туруоруллар эбит. Бу хайысханан Дьөһөгөй тойон олорор. Ол аата бу үрүҥ айыыларга сүгүрүйүү бэлиэтэ буолар. Дьэһэргэни туруоралларыгар бу үөл тиит тиитинэн хастаан анаан эргэ оҥорор уус киһи туруорар эбит. Бу туруордахтарына үс сиринэн бу соҕуруу, илин уонна арҕаа өттүгэр сиэлики буталлар. Дьэ итинник симээн бараннар туруораллар уонна хаҥас өттүгэр уот оттоннор сыт таһааран алгыыллар. Алгыһы хаамай кырдьаҕас, ытык кырдьаҕас киһи толорор. Сөһүргэстээн олорон уоту аһата-аһата бу кымыс, кымыһынан айах тутар уонна сэргэ үөһэ өттүгэр бу арыылаах кымыһын ыһан алгыыр. уонна алгаан баран туох баар дьоҥҥо барытыгар бастаан бэйэтэ кымыһыттан иһэр уонна дьэ кэлбит дьоҥҥо барыларыгар айах тутан бу сэргэ аһы үөлүү бу курдук биэрэ турдун дьолу тосхойо турдун диэн ити курдук суолталаах сиэри-туому толороллор эбит Дьэ, бу сиэр-туом хайдах этэй уонна эргэлэр хайдах үөскээбиттэрэй диэн сиһилии билигин кэпсиэҕэ. Гуманитарнай чинчийии институтун научнай үлэһитэ, устуоруйа билимин хандьыдаата Валерий Егорович Васильев. Чэ күнү табарыстар мин Сергей үөскээһинин туһунан бэйэм кылгас санааларбын этиэхпин баҕарабын. Итиннэ буллана бэйэм этнограф буоларым быһыытынан саха итэҕэлин үөрэтэр киһи быһыытынан көрүөхпүн баҕарабын. Итини мин сэргэлэри хайдах араарабыный диэн эттэххэ Икки дуу үс дуу үөскээһиннээх. Тостоспо, ол иһин баллана оҥоһуллуулара да атын, сиэргэ-туомга туттуллаллара да атын буолуон сөп. Уонна суолталарыгар, семантикаларыгар, символикаларыгар эмиэ, оһуордарыгар, мандардарыгар эмиэ уратылаах буолаллара биллэн турар. Итиннэ бастатан туран эттэххэ, ыһыах сэргэлэрин ылан көрөр буоллахпытына, биһиэхэ, ордук ити бүлүүлэр игин диэки, үс сэргэттэн турар аар баҕаҕа туруорааһын баар. Итини мин хайдах үөскээбитэй диэҥҥэ этиэхпин баҕарабын. Ити буоллаҕына, үс сэргэни туруорааһын былыргы үгэһэ ураһаны туруорааһынтан тахсар. Былыргыта ураһа үс сүрүн ураҕастарын төбөлөрүн холбоон бараннар, олону үс түүлээх дулҕа эбэтэр үс түүлээх кудук сэргэ мастыын ааттыыллар. Онон былаана ити аар баҕахпыт үс сэргэтэ олох былыргытыгар ураһа, ураһа нууччалар эттэххэ моделя буолан тахсар. Ураһаны түптүүр. Ити Худякубка Тибилигир Хаянскай хақаларын туһунан кинигэтигэр эмэ сурулла сылдьар. Саамай былыргы сахалар ыһыахха туруорар чэчирдэрэ буолар эбит. Үс титирик эбэтэр үс хатыҥ. Мастар олору аллара өттүн сулуйан бараннар, төбөлөрүн, төбөлөрүгэр мутукчаларын эбэтэр сэбирдэхтэрин хаалларан бараннар, Баайаллар уонна үс ачаа, үс атахтаах ачаах курдук туруоран бараннар, ол ортотугар тэллэххэ кымыстаах иһиттэрин туруораллар диэн. Ити эмиэ биллэн турар, онтуктара үрдүгэ баара-суоҕа миэтэрэ эбэтэр миэтэрэттэн үрдүк буолар диэн. Олох кыра, чэчир. Онтуктарын ол чэчир диэн ааттыыллар диэн. Ити ураһа модели буолан тахсара көстөн турар дии. Итинник. Онтон өссө атын барыйааннарыгар баар үс сэргэни туруораллар диэн. Онтон ол аттыгар аар баҕаҕа туруораллар. Ол аар баҕахтара эмиэ уһун сэргэ буолар. Уонна ол сэргэҕэ уһун хахыйах хатыҥы баайаллар, үс сиринэн сиэл быанан баайаннар. Уонна ол хатыҥнарын эмиэ үс сиринэн хат туоһун сулуйан моонньохтууллар диэн. Уонна ол хатыҥнарын аата эмиэ аарбаҕах диэн этиллэр. Ити биллэн турар өйдөбүлэ аар кудук маска тахсар буолла дии. Мировое древо нуччалыы эттэххэ. Онон буллана итинник көрөр буоллахпытына чай бастакытынан буолар ити ураһаны символын символын хатылаан оҥороһун. Хороктор өссө ити Ксенофон Витрич Уткин кинигэтигэр эмэ бар этэ. Түөрт атахтаах түһүлгэ диэн. Эмиэ ол, биллэн турар, эмиэ ол балаҕаммыт иһинэ түөрт муннуктаах, эбэтэр холомуур ураһа сороҕор эмиэ түөрт түүлээх баҕаналаах буолар. Онон ити буолар буоллаҕына, эмиэ иһин биир ол туохпут хатылана турар. Дьиэ моһуона эмиэ хатылана турар. Ол э, түөрт түүлээх дулҕата эбэтэр остуолбалара. Онтон ити аар баҕах туһунан этэр буоллахпытына, биллэн турар, биһиэхэ аар кудук маска тахсар, ол аар кудук маспыт биһиэнэ аҕыс салалаах уонна тохсуһа ол оройо буолар. Онон буоллаҕына ити ол аар кудук маспыт салаалара эмиэ кэлин сатанах маска кубулуйаллар. Сатанах мас диэн дьиҥэ ыһыахха туруоруллар сэргэ былыргытыгар Ол онно салаалаах сэргэ. Ол ол ол салааларыттан былыргытыгар улуу ойууттар алгыр кэмнэригэр анды сымыытын саҕа араҕас илгэ ол аҕыс салаатыттан таммалыы турар турар үһү диэн этиллэр. Онно аны туран өссө буоллаҕына намнар чороҕу аҕатын ууһа ити бөтүҥнэр киниттэн суруллубут үһүйээҥҥэ этиллэр. Ол арбаҕахха, сатанах сэргэҕэ, салаалаах сатанах сэргэҕэ бөтүҥнэр киискэ сууламмыт киис таҥараны ыйаабыттар диэн. Туос иһиккэ угуллубут уонна киискэ сууламмыт киис таҥараны ыйаабыттар. Ол киис таҥара баайы-дуолу барытын биэрэ турар эбит диэн. Оннук. Ити киис таҥара, биллэн турар, мин өйдүүрбүнэн кыыс таҥара арый ханарытан этиллэр быһалаах. Ол аата былыргы өбүгэлэр эмэгэттэрэ. Ол аата өбүгэлэрин эмэгэтин туоска угуллубут түктүйэлээх үөрү ол онно үөһэ ар баҕахтарыгар салаатыгар ыйаабыттар. Уонна ол түктүйэлээх таҥараларыттан, туос таҥараларыттан араҕас сиргэ таммалы турар. Ол аата баайы-дуолу өбүгэлэрэ биэрэллэр. Аны баҕатыы ар курдук маспыт бэйэтэ эмиэ Өбүгэлэри кытта быһаччы ситимнээх буолан тахсар. Онон бу тоҕо ол ситимнээх буолан тахсарый диэн эмиэ ылан көрөр буоллахпытына эмиэ сиэргэ-туомҥа кэлэбит. Онно былыр буолан сахалар сүрэхтээһин иннигэр киһини көмөр үгэстэригэр киһи мэҥэтин арҕаа баһыгар салаалаах сатанах маһа турар абыычайдара баар. сэргэ турар ааһар. Сэргэлээх былыргы киһи уҥуохтара бааллар. Ол ону кытта эбээстиэхпин баҕарабын. Онон буоллаҕына ити тоҕу оннугуй диэн этэр буоллахпытына эмиэ биир маннык быһаарыыта баар. Ити былыргы үйэҕэ сахалар сүрэхтээһин иннинээҕи кэмнэригэр Ыһыах ыһыллар кэмэ улуу тунах уонна киһини көмөр кэм, хаан ыһыах ыһыллар кэмэ биир кэмнэр. Күһүн эбэтэр саас буолаллар. Эбэтэр буоллаҕына ити холоро чахчы холобуртан ылан этэр буоллахпытына, Болугур айыытын аҕата Омуоруйа баай Аммаҕа тахсан баран, кыһын от сии тахсан баран өлбүт. Ол ону тиэйэн киллэрэн баран ампаарга кыстаппыттар. Онтон сайын улуу тун ахсаҕына сайылыкка тахсан баран ыһыахтаан баран ол кэнниттэн көмпүттэр диэн. Ол аата буолана буолан тахсар бэс ыйын бүтүүтүгэр. Бэс ыйын сүүрбэ сэттэ күнүн иҥин диэки ол онно көппүттэрин курдук буола тахсар. Ол итинник ыһыахтарга биллэн турар кинилэр сата тахсарга туруораллара саарбахтаммат буоллаҕа дии. Аны турар дии былыргы ыһыахтары уонна былыргы киһини көмүүлэри кытта тэҥнээн көрөр буоллахпытына былыргы монгол тыллаах биистэргэ уонна былыргы түрк тыллаах өбүгэлэрбитигэр биир ыннык наһаа майгыннар өрүттээхтэр эбит. Киһини ыһыах ыһар уонна өбүгэлэрин ахтар кэмнэрэ онтуктара кинилэр бэс ыйыгар ый туолан турдаҕына диэн. Оннук оннук тохтаахтар, абычайдаахтар олонно оҥороллор диэн. Онтон бана ол ыһыахтыыр кэмнэригэр Кинилэр буоллаҕына туох ат сүүрдэллэр, оҕунан ыталлар уонна тусталлар диэн. Эми ити ити кэмҥэ кинилэр уонна ол туох ый туолуута ааспытын кэнниттэн дьоннорун көмөр үгэстэрэ, обычайдара кэлэр диэн. Онон ити бириэмэтинэн да көрдөххө оруобуна сөп түбэһисиһиилээхтэр иккиэннэрэ. Онон буоллаҕына ити былыргы ыһыахтар, өлбүт өбүгэлэр Гэ ол кинилэр үөрдэригэр айыы буолбуттарга аналлаах диэн өссө Ксенофонтовтаах уруйан тураллар. Ол онтуктара оруобуна сөп, чахчы сөп түбэһэр эбит диэн. Оннук Тө итини олох киһи бигэргэтэр олус арбахтаммат дьыала. Тө итинник кылгастык эттэхпинэ, уонна өссө ити чэчир туһунан кылгастык этэр буоллахпына, Ити олох этиллиитэ арааһынай. Чэчир дииллэр, сэтир дииллэр, чаччыр, тэтир, бүлүйэргэ тэтир диэһин эмиэ баар. Ити тыллар барыта түөлбэ-түөлбэ ыннык уратылаахтык этиллэллэр гынан баран, былыргы түүр тылыгар эмиэ киири сылдьар. Ол онно эмиэ чачыр уонна шатыр диэн сурулла сылдьар. Онтубатын тылбааһа ураһа Ураһа тылбааһа. Онон-бунан итиннэ олохча онтон те өссө нууччаларга өтөн киирэн шатер диэн тыл буола сылдьар. Ити шатер диэн тылбыт уонна чэчир диэн тылбыт биир төрүттээхтэр. Этирдик. Салгыы көрүөҕүҥ сэргэни саха сирин бары улуустаргар сылдьан үөрэппит этнограф-чинчийээччи Вильям Федорович Яковлев кэпсиирин. Сэргэ, сэргэттэн биһиги өйдөбүлэ аан дойдугаттан биллэр туттубуттара ылгылаах норуот барыта туттар буоллаҕа дии. Онно буоллаҕыттан сэргини ат байар Ортолбун туттубуттар атын сэргэ диэн ааттаан тыта Бурятианнаан, ити Алтайнаан, чугас соҕус Уралтан бэттэх элбэхтик туттан кэлбиттэрэ. Ол курдугуттан быһаҕа эригэр эмиэ бэйэ ыһылгыны иитиэхпиттэн ыла эмиэ итинник ат баайар баҕана сэргэ диэн өйдөбүлгэ эмиэ тутуллан киирэн барбыттара. Ол көрдүттэн сиргини бу сылгыны иитээһин биһиэхэ уже уон алта түһүөттэн эгинтэ иһиттэн аһаҕаланан киирэн барар. Онно иһин үксүн сылгыны иитээһин бу сүөһүнү ынаҕы иитии ол саҕана ордук тарҕанар илиитэ. Сылгыны иитэн сылгыга элбэхтик үлэлээн сылгыга сүгүрүйээһин өттө күүһүрбүтэ итэҕэлбитигэр сылгы куурта диэниттэн дьэ улахан эмиэ итэҕэл үөскээн онно ол иһинэн дьэ элбэх ити сиэрдэр туонна туттуллар буолан киирэн барбыттара Онно ити бүтэбиһии сэргэбит, биллэн турар, ити бу дьөһөгөйгө аналлаах бу хаамай да туттар дьөһөгөйгө сүгүрүйэр буоламмыт, биһиги дьөһөгөйгө аналлаах барыта бу күндү ытык буолан киирэн барбыта. Ол иһин барыта хаамай биһиэхэ күндүбүт, бу туттуллар малбыт диэбитин диэн ытылааччы ат баайан эргэбит буолар. Ол сэргэбит буоллаҕына үксүн ыал итэҕэлинэн сибээстээн араас көрүҥнэргэ уларыйан киирэн барбыттара, тутуллан киирэн барбыттара, аҥардастыы бааллара да эргэ буолбата. Оннуттан сэргэни оҥороллоро буоллаҕына улахан эмиэ символлар итинэ туттуллар буолан киирэн барбыттара. Ол курдук сэргэ төбөтүгэр аат Хотой моонньо даҕаны эмиэ суолталаах, орнамене да суолталаах, көрүҥэ да турукталаах буолан киирэн барбыттара. Онтон ото сэргэни оҥорооччуктарга үксүн ол көрдүккэ бу сэргэһиттэр диэннэр хас улуус, хас нэһилиэк аайы баар буолан киирэн барбыттара. Ол курдук бұл сэргэҕэ идэлээх сэргэннэн да сытар сэргэни оҥорор өтө уус дьоннор баар буолан оннор бэйэлэрэ уустан уус оннук бэйэтэ уһансаннар угучсаннар итинник сэргэнэ ураҕаччы дьоннор бэйэлэрэ баар буолан киирэн барбыттара үйээн да быһыытынан итэҕэл да быһыытынан кэпсииллэр бу сэргэнэ ураҕаччыктар ылыныы туойаах оҥордохторуна, оннук айа тута олордохторуна, иккиннэли эҕэрдэлээн үөһэттэн ат кистээн хотой көтөн ааһар диэн кэпсииллэр этэ. Ити курдук сэргэни оҥоруу саҕаланара буоллаҕына, аан бастаан сэргэни оҥорооһунуттан сүнньүнэн туох буолар этэ. Бу сэргэни оҥоруу кэннинэ туохха туттуллуохтааҕын да холобур хаһаайын бэйэтэ бу диагыйыл туттабын, онтукпар да сэргэ баар буолуохтаах диэн бу көрбүөччүлэргэ этэр. Или даҕы баһылык бэйэтэ көрбүөччү дуу, ханна да көрөннөр бу түһүтүүн түһээннэр бу маннык сиргэ маннык мас үүнэн турар диэн этэллэр. Дьэ ол курдук буоллаҕына ол Көрүүлэнэн да бу маннык тумулга маннык туохха дьэ түөһүгэр дуу ханна дуу маннык мас үүнэн турар диэн этилэр ону ол эппит сиригэр ол сэргэ оҥорооччу киһи баран да эмиэ сиэри-туому оҥорор кэрдиэнинэнэ бу дойду иччитигэр сүгүрүйэһэн дойду иччититтэн көрдөһөн дойду иччититтэн туохтаан бу бу мантан мин маршалланар ытык сэргэни оҥорооругун диэн көрдөһөр Онтон сирин-уотун оннук аһатан алҕаан баран дьэ ол маһын кэрдэригэр тиийэн маһын эргийэн баран дьэ үс кулугу охсон баран аттыгар уурар. Дьэ онтон дьэ кини ол сугун сэргэтин кэрдэн, сэргэтин этинэн дьэ бу мин эйигин маннык туохха үтүө дьыалаҕа, үтүө дуолга олорон эрэбит. Дьэ бу сэргэҕин аналлаах туохтаан диэн этинэн туран дьэ эргэтин арҕаа диэки суулларар, суулларан дьэ онтун туохтаан мутугун ыраастаан туохтаамына дьэ эргэҕэ эп буоларын быһан илин дойдутун хомуйан дьэ баран сэргэтин тиэйэн иһиэхтээх. Ол тиэйэригэр буоллаҕына, биллэн турар, ол билиҥҥи курдук сиринэн соспокка, кимургубуккуйбакка тиэйэн илдьэн дьиэтигэр иһиэхтээх. Дьиэтигэр илдьэн онно анал сиргэ, сиргэ оҥорор сиргэ илдьэн ууран дьэ онно харайыахтаах. Бастаан буоллаҕына ол дьиҥинэн үс сыл оннук харайыллар. Оннук аҕалан да хачырыктыын баҕастыын дьонно сабан ону уунан кэбиһэр. Ол онно ыттаҕаны, сүөһү даҕаны, оҕолор даҕаны, дьахтар даҕаны үрдүнэн үктээбэт итиkiир курдук муннукка харайан ылаллар. Тэбэт тым буоллаҕына илин диэки төлү туттан аҥхаа диэки оннук анаан да итинник Олох сирдэргэ буоллаҕына үс сыл сытыараллар, ол аата буоллаҕына хатырыгын сымалата онно иҥниэн, кытааттын, туохтаатын диэн бу үйэлээх буоллун диэн сорох сиргэ буоллаҕына хатырыгын хастаан бараннар ол сылгы хоргунунан биэһэннэр онно туохтууллар эми иҥэрэннэр эмиэ бөҕө буоларын көтөххө дьэ ол кэнниттэн буоллаҕына дьэ ыланнар таһараннар дьэ сэргэлэрин уһананнарыгар буоллаҕына ол инин өттүгэр тэбэлээннэр дьэ суоллаан иистээн орнаменнаан уонна ханнык бу Тэлгэни туохха аналлааҕынан дьэ төбөлөөн, моойдоон, дьэ уһунун кылгыһан сөп түбэһиннэрэн онно оҥорон киирэн бараллар. Ону ол оҥоруу биллэн турар ити эппитим курдук үтүө дууһалаах айыллаан тыаны оҥорбута биллэн турар уонна ол Ону туран ол оҥорооччулар буоллаҕына, биллэн турар, итиннэ сэргэни оҥорорго эмиэ алаастаах. Тоҕо диэтэр хабыллаҕына ыһыах сэргэтин дуу, ханнык итэҕэл сэргэтин дуу мээнэ устар кулууп оҥорор буолбатахтар. Олох эргэлэрэ буоллаҕына үс сылга биирдэ оҥороллор, үстэ үйэлэрин тухары үстэ биирдэ оҥоруохтаахтар диэн эмиэ баар. Уоннаттан ол оҥорор да буоллахтарына эмиэ сиэрин-туомун толорон, имэрийэн-томоруйан этинэн-туохтанан итини оҥороллор. Дьэ ол оҥороннор да бүтэрэннэр оҥороллорун үтүөн ол сылгы хоргунунан тутталлар. Тоҕо диэтэххэ сылгы хоргунун уҥуоҕун үнтүһуйданнар ол бочкуга кутулуокка буһараннар ол хоргунунан ыланнар дьэ ол хоргуна иҥинтиэлээх ону кытаатыннар онон дьэ бииһэ-бииһэлэр Вот тиит мастан оҥороллор. Да сэргэни үксэн тиит мастан оҥороллор, тиит мас киэллитэллэр. Оһорох дьоннор буоллаҕына этэллэринэн бу ынах сааҕынан иигинэн бүрүллэн эмиэ туохтаан итини иҥэрэннэр онон кииллитэллэр диэн эмиэ баар. Ити ити курдук оҥороннор ити сэргэни туруоруу сиэрэ-туома буолуохтаах. Ол сиэргэтэн угуллаҕына биллэн турар ол оҥкучаан хаалларыгар эмиэ сиэрэ-туома бу турар сирин хаһаайын бэйэтэ үлэбитэ далбар хотон дуу, аҕа баһылык дуу манан туруохтаах диэн да ол сирин быһаарар. Үксүн оттон тэлгэһэҕэ дьиэ балаҕан аанын иннинэн иһин диэки хайысхалаан ону булаллар. Ону булаанытын оҥкучаҕын хаһан бараннар туохтууллар хаппыт маһынан үчүгэй хаппыт маһынан кыспа оҥороллор илибэтэр буоспут собо собону ыланнар ол оҥкучаҕын түгэҕэр ууран бараннар хабаҥҥа биһэрдэр, харсыныгар көрдөхтөрүнэ буоллаҕына Ол туох үчүгэй, туохтаҕына иҥпэтэх, киигирбэтэх, түүнү көрбөтөх буоллаҕына бу диэн үчүгэй сэргэ туруор сөптөөҕө эбит диэн ону сабаҕалыыллар. Уонна биир сабаҕалааһыннара буоллаҕыттан ол хаһаайын ол үрдүгэр утуйуохтаах, утуйдаҕына түүн түһээтэҕинэ онно үчүгэй аналлар киирэн үчүгэй туохтар киириэхтэрин эмиэ сөп. Онтон эмиэ билгэлииллэр. Онтон ол турбут сирэ, биллэн турар, хайдах даҕаны суол аартык аана буолуохтаах, бүччүмпүт буолуохтаах. Онтон ол биллэн турар, дьиэ иннигэр ол күн тахсар сиринэн да ону эгэлэрин оҥкучаан хаһаамнаран дииллэр. Ол бэлэмнээн бараннар сэргэлэрин дьэ аҕалалларыгар Ол элбэх киһини мунньаннар көтөҕөн аҕалыахтаахтар, сиргэ соһон, туохтаан аҕалбакка көтөҕөн аҕаланнар да төрдүн ол илин диэкки төбөтүн арҕаа диэкки да аҕалан уураллар. Аҕалан ууран бараннар оттон тохтоон сиэрин-туомун толорууга эмиэ бэйэчээн киһини граннар да, алгысчыт киһини граннар итиннэ сиэрин-туомун толороллор. Иллэн турар бу сэргэ өйдүүллэринэн буоллаҕына үүнэн турар мас, үүнэн турар от, мас курдук өйдүүллэр этэ. Былыргы биһиги бурууларбыт итэҕэл быһыытынан. Ол иһин буолла турараллара күн тахсарыгар бу үүнээйи үүнэн, үүнээй тыллан, сибэккитэ арыллан курдук оннук өйдөөннөр кинилэр бу үс утах кыл ситиинэн тардан турарар курдук өйдүүллэр этэ. Ону буоллаҕына ол Далбар Хотуттан кэлэннэр төбөтүгэр үс салалаах үс тугу ситиини байаллар. Ол ситииттэн дьэ ыллыан ыллаан туойаннар тардан таһаралларыгар буоллаҕына тардалларыгар ол эрдэннэр үтэн дьэ ол оҥчоҕор түһэрэннэр туруоруохтаахтар. Оннук туруоруохтарын иннинэ буоллаҕына, ол оҥкучаҕар, ол алгысчыппыт оҥкучаҕар туох кыл быраҕыахтаах, алгыс алгаан туран. Уонна кыла буоллаҕына, бастакыта маҥан сылгы сиэлэ буолуохтаах, иккиһэ буоллаҕына олох тарбыйах кутуруга буолуохтаах, ол аата буоллаҕына ол түчүккэ гиэнэ, ону кириэстии ол оҥкучаҕын түгэҕэр быраҕыллар. Дьэ онно алҕаан быраҕан бараннар дьэ дьэ ол этиллибит сүүмэх ситии быаннан далбар хотуттан тардыбыттарын кэнниттэн дьэ ол бу туохтар эрдэннэр итэн анньан дьэ туруоран туруоран көмөн кэбиһэллэр. Дьэ ол көмүллүбүтүн кэнниттэн эмиэ атын тиэр тоҥ буолар. Ол төрдүгэр буоллаҕына Сорох сиргэ ити сорох матырыйаалларга этиллэринэн бу сэргэ турбутун кэнниттэн буора көмүллүбүтүн кэнниттэн ол киһи буорга эмиэ сир-дойду бу үүнэ турдан туохтаах буоллун диэннэр өҥнөөх буоллун диэннэр бу Мартан күргэлинэ дуу, баҕаны дуу ойуулаан барананы батаранньаллар эбит. Дьэ ол кэнниттэн буоллаҕына эргийэ айдан бу алгысчыт кымыһынан иһэр уонна алгыһын алҕаан дьэ бу сэргэтэ үрдүгэр сэргэтиир бэйэтэ кымыһынан ыйыыллар ыһар. Дьэ ол кэнниттэн буоллаҕына ол алгыс онно тимсэн турар дьоннор бэйэлэрэ уонна алгысчыт төрдүгэр аһыыр алаадьыларын уураллар уонна салама баайаллар уонна ол астарынан да кэнситтэн көндүүлүүллэр уонна үксүгэр буоллаҕына сорох материалларга этиллэринэн бу астан хадьыны кэлбит киһи ол сэргэ төрдүгэр быраҕар диэн өйдөбүл баар онон эргиһэ диэннэр бу бэйэтин санааларын этэ этэлэр оттон сэргин салга төрдүгэр быраҕаллар Тэбиһиэтинэграфическай көсбиирсийэлэргэ сылдьаммыт итинник, ол итэҕэллэргэ эн оҥоһулламмыт итини чинчийии буолар этэ. Ол курдук итинник сүүмэхтээх кириэстиип быраҕыллыбыт итинник туохтар сиэллэр уонна араас ити харчылар аны быраҕыллыбыттара бааллар буолаллар этэ. Онон ити информация чахчылааҕын биһиги ол экосбиирсийэ кэнсири быһыытынан билэн турабын. Дьэ, онтон ол турбут сэргэбит буоллаҕына, рецепцион быһыытынан хас сыл аайы бу күөх сирэм тугун иҥэрии диэн буолар, имэҥин иҥэрии диэн сиэрэ-туом ыыталлар этэ. Ол курдук төбөтүгэр хайаҕастаах буоллаҕына ол хаас бу хатыҥ лабаатаҕар сэбирдэҕэ собо тылын курдук буоларын аһаҕына уонна сэбирдэҕэ тахсан тыллыыта ону ыланнар да бу сэргэтэр да уураллар этэ төрдүтүн төрдүгэр уураннар да хонороллор уонна сарсыарда ол силбик түспүтүн кэнниттэн да ол тэбирдэхтэргэ сирдик түһэ силбик түһэн дэ туспутун кэннэ кыра оҕолору таһараннар ол силбигинтээх лабааннан дэлби ойното ойнотор сүүрдэнэ көтүтэннэр дэ бу сэргэ тула дэлби силбиги сэргэҕэ ыстараллар этэ уонна ол төбөтүгэр хаххыйаҕа ыйыыллар этэ уонна Ол сэргэ төбөтүгэр эмиэ ол да баҕа батаһын ити оттору дэлби баайталааннар итиннэ уонна иилэрэтэр тэтири көстүмэ курдук баайаннар итиннэ ол туох күөх сирэм имэҥ уонна бу от мас иччилэрэ ороноктоох тэлэнэктэр оонньоотуннар диэннэр оннук сиэр-туому толороллор. Сиэр-туом манна дьиҥинэн элбэх, ол кэнниттэн буоллаҕына оттон ити түөрт төбөлөөх диэн илинтэн арҕааттан ити көстөн турар төбөнү оҥороллоро буоллаҕына ол туох диэн аатырар. Түөтэ өттүттэн бу дьиэ кэргэн тугун харабыллаан турдун диэн. Ото ардыгар буоллаҕына ити дьиэ кэргэҥҥэ буолла ити дьиэҕэ улахан айдаан, улахан туох иккилэр кэлэннэр араас туохтар кэлэннэр мэһэйдииллэр абааһы кэлэр эҥин диэн туохтар гына өйдөбүлгэ буоллаҕына эмиэ ичээн киһини ыҥыраллар эмиэ тэлгэ туруораннар муостаах тэлгэ туруораннар аттыгар ол тэлгэни харбыллаталлар ол муостаах тэлгэни муостаах атахтаах муостаах төбөлөөх тугу оннук туохтаан да

Туоҕа аан олохтон хотон бэйэтэ манна олохтуйан да биһигини көрдөрөр иһиттэн диэн өйдөбүлэ буолар. Ол курдук буоллаҕына дьэ кэргэни туруоруу хайаан даҕаны силис өттө үүнэн турар өттө ол ытык өттө буолар. Ол иһин буолла хаһан даҕаны кэргэни тэбэттэн таҥнары туруорбаттар этэ. Ол курдук вообще бу сахалар өйдөбүллэринэн була мас бу үүнэн турар өттүн хаһан да баҕарар туоҕа баалан оҥордохтуна онно тутуһаллар этэ. Чороон оҥордохтуна оннооҕор чороон бу атах өттө буоллаҕына эмиэ ол төрүт өттө буолуохтаах. Балаҕан да тутуллар буоллаҕына эмиэ Таҥнары хаһан даҕаны ортолгону тулурбаттар этэ. Онтон сэргэ иннэ уон икки метрэҕэ тиийэ иин эбэтэр сүүрбэ биэс сантиметргэ тиийэ кыра сэргэлэр баар буолаллар. Уонна модьута араас буолааччык. Ол ханна туттулларыгар, туохха туттулларыгар. Оннооҕор оһох ханныгар ол чөчүөккэҕэ анааннар сэргэ туруорбут туохтара бааллар. Чөчүөккэ оонньоотун диэннэр

бэйэлэрэ бараннар оонньуулларыгар ол эмиэ сиэрдээн туомнаан ити кулун кутугар таттарыы уонна оронуктаах тэлэнэктэргэ кытта оонньооһун диэн ити кэлгилэ тураттаахтар бааллар ити курдук элбэх буоллаҕа дьэ ол эргэтэ диэн сиэргэ туомга туттуллар ити аньыһыкка даҕаны киириигэ эмиэ тутталлар эргэни Уонна муран үтү уматан эттэлими бар. Уонна дьахтаттар үрүгөлэммит тутталлар. Итинник элбэх. Бу Дьөһөгөйгө сүгүл тыт-сэргэбит биһэлэ Дьөһөгөй куттах, Хан Түһүмэн диэн иччилээх. Ол иччитэ буоллаҕына, биллэн турар Дьөһөгөйгө улахан чугас, кини этиитинэн туохтуур Дьэ ол иһин буоллаҕына хаһан тураралларыгар киниэхэ анаан турарбыттарын быһыытынан бу Үөһээ Айыылар илин диэки хайысхалаахтар. Ону холобур оҥкучахха уган турараллан баран көбүс гына турараллар, ол гынан бараннар бу илинтэн Дьөһөгөй Тойон бэйэтэ илинтэн соҕуруу диэки аҕыйах хаамыынан халычча олох турар, ол диэки хайыһыннараннар буоллаҕына эһэргэлэрин Арыы онно сүгүрүйэн турар курдук арыы иҥнэри туруораллар. Онон буоллаҕына кини бичэргэбит хаан түһүмэн туран бу Дьөһөгөй Аньыыга сүгүрүйэн туруоран курдук өйдөбүлү биэрэр. Сиэр тоҥ быһыытынан буоллаҕына бу ыһыах күн турбут пириэмэтэ оло тэһилбэ биир сыһылаҕа олаата астронометическай бэлиэ буоллаҕына. Ити бириэмэҕэ буоллаҕына үрүҥ айыылар бары бу орто дойдуга чугаһаабыттарын курдугар өйдүүллэр. Ол тугуһалар кинилэр бу аар баҕахха ыһыах бириэмэтигэр итиннэ олохсуйаллар уонна оттон ыһыахха кыттыһаллар өр буоллаҕына кинилэр да бу эргэҕэ тайананнар, тэтиргэ тайананнар итиннэ олороннор итиннэ туохтаан этэ ыһыахпытын көрөллөр-истэллэр диэннэр ааттыыллар. Ол иһин буоллаҕына бу сэргэбитин бу ойуут тайаҕа диэн ааттыыллар торуоската инник диэн оттоннор ол кинилэри бу үрүҥ айыыбыт тойоммут үөһэ айыыларбыт үксүн бу ыһыахха кини уолаттара кыргыттара кэлэннэр кытталлар диэн өйдөбүл бар ити символларга улаханнык итиннэ болҕомтону уураллар это сэргэ оҥоруутугар Тоҕо диэтэххэ бу биһиги итэҕэлбитигэр өйдөбүл тыһы атыыр диэн өйдөбүллэр бааллар. Онно ол иһин буоллаҕына итин арҕаа өттүгэр диэн эмиэ өйдөбүл холобур биһиэхэ сүрэхпититтэн бу хаҥас уҥа диэки өттүгэр диэннэр тэлгэнэ оҥорор туруорар буоллахтарына ол тыһы өттүгэр кимиттэн оҥороллор тугун моойдун Оттон эр киһи өттүгэр буоллаҕына ити муоһунньа төкүнүк кылаастык. Оттон уонна суох ол тугу эмиэ оҥороллор эр дьоннор уонна дьахтар төрөтөр ууһатар өйдөбүлүгэр чугас символлара эмиэ оҥортуллар киһи киэнэ туспа дьахтар киэнэ туспа оннук оҥорбут буолаллар Уонна оннук оҥордохтунна онно ол эмиэ туспа алгыстаах туспа эмиэ сиэрдээх-томнаах буолаллар. Оттон орнаменнарыгар буоллаҕынаттан үксүн үс муннуктаах, түөрт муннуктаах төгүрүк орнаменнары тутталлар уонна ол төгүрүгү кытта квадратнай туохтары үксүн

таҥалай кырдьык үгүс ойу орнаменнарына Күндү доҕоттор, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр сэргэй үөскээһинин, көрүҥнэрин уонна сиэргэ-туомҥа суолтатын туһунан кэпсэттибит. Төрөөбүт тылгытын үөрэтиҥ, биһиги аан син тимнэрбитин ааҕыҥ, Көрүҥ, бу манна биһиги Сахабыт сиригэр олохтоох омуктар култуураларын, тылларын-өстөрүн, фольклордарын, устуоруйаларын, этнографияларын үөрэтэр суруйуулары, ыстатыйалары уонна биэриилэри оҥорон таһаарабыт. Кинигэни элбэхтик ааҕыҥ уонна биһигини кытары бииргэ буолуҥ, аныгы биэриигэ көрсүөххэ диэри